E haere ana kōrua ki hea? Where are you two going? E haere ana māua ki Tauranga. We, he and I, are going to Tauranga. E haere ana māua ki te toa. We, she and I, are going to the shop. Let's take a look at some more examples using either a place name or a noun. E haere ana māua ki Waikato. We're going to Waikato. E haere ana māua ki Kirikiriroa. We're going to Hamilton. E haere ana māua ki te kura. We're going to school. E haere ana māua ki te tāone. We're going to town.

Tēnā kaurua. Kia ora.
Kia ora e kui. Kei te pihia kui? Kei te pai.
E noho.
Has the bus been by yet? Kao.
Unless I missed it too.
E haere ana koe ki hea? Ki te toa.
I need to get me some kai for my whare. Here's the bus. Haere ana kaurua ki hea? E haere ana māua ki te whare pikitia. Ka pai.
Hey, kia ora korua. Oh, kia ora. Kia ora.
Kia ora.
Waramu, I thought you had a motoka. Are you waiting for the bus?

Ko māua i haere? Ka mutu ko kore te tangata e whakarongo mai ana, kore e hau mai i roto i tērā kōrero, nē? Kei te whakaatu mai tērā e Tūrae, ko, e, me pēnei te kōrero, kei kore, kei korae e tū ana, ana kei te noho ēnei, tēnei rōpū. Katahi ai ka whakamārama mai, kei te haere māua ki te toa, nē? Kua mārama mai mātou, nā me noho nei, tokorua. Anake. Katahi ka kīia i tāua kua haere rāua ki te toa. A rāua, nā.
Ana.
Kua haere rāua ki te toa. Nā rāua te kōrero, kei te hae, anei, ka, kei te, kei te, kei te kōrero mai ki a tāua. Ai, ai. Whakamārama mai kei te haere māua ki te toa. Kua mārama mātou ngā me titiro atu nei. Ana, ka kōrero mai, kua haere māua ki te toa. Tokorua. he tika ana. We're going to play the clip again, but this time you'll see the screen flash when one of our new structures is used. Listen carefully.
Me te māua. Ko māua, kei te pātai. Te kaikōrero.
Te kaikōrero.
Ko māua i haere? Ka mutu ko kore te tangata e whakarongo mai ana, kore hau mai ki roto i tērā kōrero, nē? Kei te whakaatu mai tērā e Tūrahi, ko, e, me pēnei te kōrero, kei kore, kei korai e tū ana, ana kei te noho ēnei, tēnei rōpū. Katahi ai ka whakamārama mai, kei te haere māua ki te toa, nē? Kua mārama mai mātou, te, nā me noho nei, tokorua, Anake. Katahi ka kīia i tāua kua haere rāua ki te toa. A rāua, nā.
Ana.
Kua haere rāua ki te toa. Nā rāua te kōrero, kei te hae, anei, ka, kei te, kei te, kei te kōrero mai ki a tāua. Ai, ai. Whakamārama mai kei te haere māua ki te toa. Kua mārama mātou ngā me titiro atu nei. Ana, ka kōrero mai, kua haere māua ki te toa. Tokorua. E tika ana.
E hē tētahi kupu ātaahua Kia, kia Tūhoe. Te ehe, tērā kupu he pai ki te whakatoi, he pai ki te whaka, hei whakahī ana i te, i te tangata pēnā ka whiu i tērā kupu. Te ehe i tipu mai au i roto i tērā kupu. Kāre ōna whakamārama, kāre ōna, engari ko te ehe e mau ana, ko te pēnei pea i waho ētahi e kī nei, kāore, kāo. Koirā te ēhi. Ā, e pai tonu hoki tērā kupu ki te eme, ki te mau. Ko tērā kupu te ēhe ka mōhio tonuhia nō hea koe, nō hea tērā tana tae kōrero rā, mā wērā ngā whakaaturanga.
Ka tipu, ka ora, hī! Ka tipu, ka ora, hī!
To reinforce what you're learning on Tōku Reo at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the home page you'll find a link to episodes,

Kirikiti, cricket or cricket game, kirikiti. Kura, school, as in high school, kura. Taone, town, taone. Whare pikitia, picture theatre or cinema, whare pikitia.

Toa! Pūtia, butcher or butcher's shop. Pūtia. Kirikiti, cricket or cricket game.

Taone. Whare pikitia, picture theatre or cinema. Whare pikitia. Wharepaku, the toilet, hei?

See how many words you can pick up on your own. You ready? Go for it!
I te mutunga o te kura a Waku Tamaruki, ngā rā hakatā, ko Taheno Kaupape tō mātu kāinga, he rapu mahi hei haka pau i te mano o Waku Tamaruki kia moe ai rātou a te pō. Nō reira, tae kau atu anō ki te Rāhoroi, kua noho ka tō mātu Ki te āta wānanga, he aha te kaupapa mō te Rāhoroi, mō te Rātapu anōki? Ka mutu hakahau atu anō ki a Tamariki kia kotahi anō kaupapa, pēnā kei a rātou te tikanga e hia noa atu kaupapa. Kia kotahi anō. Ētahi wā, ka haere mātou he feeder kei kō tata atu tō mātou kāinga, ka haere mātou ki reira tākaro kirikitei, ō māiraini, Ā, ka haere haere noa iho rānei mātou mā raro, hīkoi, ā, ka haere rānei mātou ki te hoko kai mō te whare, mō te wiki e heke mai ana, ka haere ki te toa, ki te pūtea, ā, hoko kai haere ai, ā, ka haere rānei ki te tāone, mātakitaki pikitia ai te whare pikitia. Koira ko ngā ngā mahi, ngā kaupapa i ngā Rāhakata. Ka mutu, e, i te tōainatanga o te rā, ka hoki mātou ki te whare, kua kōnihi atu ahau ki te whare, ā, mimi, te whare paku, ā, me aku pukapuka, ā, pānui pukapuka e mahue atu ana ngā tamariki ki taku wāhine māna kē tiaki. Ka tipu, ka ora, hī! Let's do it one more time but this time you can see how well you did because as each of our kupu is used we'll put the word up on the right hand side of the screen. Are you ready? Here goes!
I te mutunga o te kura a Waku Tamariki, ngā rā hakata, kotahi anō kaupapa i tō mātou kāinga, he rapu mahi hei haka pau i te mano o aku tamariki kia moe ai rātou ā te pō. Nō reira, tae kau atu anō ki te Rāhoroi kua noho katoa mātou ki te āta wānanga he aha te kaupapa mō te Rāhoroi, mō te Rātapu anō hoki. Ka mutu, hakahau atu anō ki aku tamariki kia kotahi anō kaupapa pēnā kei a rātou te tikanga e hia noa atu kaupapa. Kia kotahi anō. Ētahi wā, Ka haere mātou he whīra kei kō tata atu to mātou kainga, ka haere mātou ki reira i tākaro Kirikitei, a Omai rainei, a ka haere haere noa iho rānei mātou mā raro, hīkoi, a ka haere rainei mātou ki te hoko kai mō te whare, mō te wiki heke mai ana, ka haere ki to toa, ki te pūtia, a hoko kai haere ai, a ka haere rainei ki te taone, Mātakitaki pikitia i te whare pikitia. Koira ko ngā ngā mahi, ngā kaupapa i ngā Rāhakatā. Ka mutu, i te tōainatanga o te rā, ka hoki mātou ki te whare, kua kōnihi atu ahau ki te whare mimi, te whare paku me aku pukapuka, pānui pukapuka e mahue atu ana ngā tamariki ki taku wahine māna kē tiaki.

More exercises, a forum for Tōku Reo viewers and a free online Māori dictionary. Have fun! Kia ū! Ka tipu, ka ora, hī! Ka tipu, ka ora, hī!

Woohoo! We're going to the movies!
E haere ana māua ki te whare pikitia.

Tēnā kourua.
Kia ora. Kia ora e kui.
Here you would say, Kei te pēhea koe? Kei te pēhea koe?
Here you would say, Kei te pai? Kei te pai.
E noho.

Ki te toa. I need to get me some kai for my whare. Here's the bus. Haere ana kaurua ki hea.
E haere ana māua ki te whare pikitia? Ka pai.
Hei! Kia ora, korua! Oh, kia ora!
Kia ora!
Kia ora!
Waramu, I thought you had a motoka. Are you waiting for the bus? Aye, we're waiting for the bus because I'm tired of all the traffic.
Kei te haere kōrua ki hea?
Kei te haere māua ki te toa? Just off to get some food for the flat.
E haere ana kōrua ki hea?

Pūtia, butcher or butcher's shop. Pūtia. Kirikiti, cricket or cricket game. Wharepaku, the toilet, hei?

He mea tautoko nā te māngai. Hei pāho.